ori aha revival tv kandi iwe ohurikiize tori handi kureka ori aha revival radio nakutangirira kandi webare kutwegitaho omu puroguramu egi amagara n'okuba gye Omutebeekanisa waawe atwire eshira turi aba Mukama kandi naakutangirira munonga munonga munonga mazima omurundi ogundi kandi kureebeka ngu waakwata gye obwire waatwegaitaho kwega ebintu ebi ebitwegyesibwa omu puroguraamu egi ahabw'okuba puroguraamu egi n'eby'amagara kandi amagara tukikirizana ngu amagara nigakira amagana waaba oine amagara nooba oine byona so webare mazima kandi niinyenda ngumizeemu nkwijutsye puroguraamu egi n'eya buri izooba orikubanza kuhitsya orwakataano shaaha ishatu z'ekiro kandi nawe waaba noobaasa

Eeh nk'oku wakureeba mbwenu nk'ibabi ryaho nga rikenda kwooma something like that. Nikyo turikwenda kweega, eri ishana ryo niribaasa kugira nk'oku ryateganisibwa na munonga okw'omunda iwe ohu orikubaasa kuba otakureeba kandi ekintu eki nikiba kiri omu bantu abenda kukura. Omushaho nikyo arikwija kututangariza eri izooba kandi niinyenda ngu ahu ori obukaare oshutame ahabw'okuba nituza kuba nitutandikiraho. So Dokita niinyenda kutwamu omugisha ogw'okukwakiira. Webare kwija. Webare munonga omutebekanisa kandi nka burijo kushanga kandi muri gye kandi nomu studio ba producer boona kushanga boona bariho bashemeire bari ready kugira ngu tuhereze abantu entanda egi kandi babase kugiganyirwamu nokurebeka ngu amagara gaabo gaguma gari gye na nomu myaka mito nomu myaka mikuru kugira ngu amaisho na munonga baaguma bari gye kandi bakuhweza gye ahakuba nikyo kintu kihango nk'oku tukumanya ngu eriisho niryo etaara y'amagara gaitu. Niyo etaara y'amagara surely. Niyo etabaaza ku waaba otaine maisho mazima nooba waafeerwa. Kwonka Mukama asiimwe ahabw'abashaho aba ab'okutuyamba kugira ngu ebimwe tubitangire nainga byaba byatuhikireho tufune omubazi ou turikubaasa ku. kubitambira. Niinyenda ngu twecureeze tushabe Mukama atwebembere omu puroguraamu egi reero tugumizemu. Iwe ahu ori, naanye aha ahindi, twena buri omwe ayecureeze. Mukama waitu omunyambabazi, webare ahabw'eizooba eri kandi webare n'ahabw'amagara aga agu otaire. Webare ahabw'okutuha amaisho ngu kandi tubaase kureeba ebintu ebi waahangire omu nsi omu. Mukama nitushaba ngu otwegyese. Otwegyese aha maisho aga oku twakubaasa kugareeberera, oku twakubaasa kugarinda kandi n'oku twakubaasa kuraguriza obundi twaba twarwaire. Mukama ija otwebembere, ija otegyekye. Ebi byona twabishaba niturabira omu iziina rya Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Amiina. Yes, Amiina. So omushaho naanye nze ngu tutandikire aha henyine aho. Hati oburwaire obu nibwija n'emyaka.
kandi twarangwa erisho nirihonga. Mazima nyowe ekintu ekyo hiine nk'oku kyaguma nikimbuzabuzamu, naakishoboorora abahurikiza nk'oku naakyetegyereza kwonka naanyenze ngu yongyere kututangaariza. Erisho nirihonga rita? Nirihwerera? Niribura rw'omunda? Niriba rita?

ekibabi kyaba kihongire tikikumanyisa ngu kyayoma kwonka nikiba nikiigirira kwoma. Yes so nikimanyisa ngu kiba kirimu nk'amaizi makye kwonka makye gatarikukimara. Nikyo orikureeba nk'abantu abaine entabeera barikukira kukunda kuhinga nainga shi abantu baitu abarikukunda ebya agriculture. Hati ku barikuhinga ebihimba byabo byaija byateeraho embabi nka ibiri, haarabamu akashana, oreeba byafunyarara hati kandi ogwo mushana nagwo ka gwaba kaare. So hati kwonka akajura ku kakurabamu then ga amababi gashusha gagira ki, gananuuka. So kwonka hati ku turikuhika twahika ahari eryo eirishwa tureeba omuntu owaija yaakura. Omuntu owaija yaakura, emyaka nka nana etaano kugaruka ahaiguru. Ahabw'okuba ebintu ebingi ebizibu eby'amaisho ebi tukwatikaine na n'emyaka nibikira kutandikira aha myaka nk'egyo ana n'etaano the least can be like forty kwonka ekihango abantu b'emyaka ana n'etaano kutandikira aho kwambuka ahaiguru. then ku turikuhika twahika omu ba nkaaga hati aho biba serious nshanju kandi aba kinaana kyenda hati abo boona oraba noobireebera kimwe biraba birimu bisiitiizi so hatiiya okuhonga oku nk'oku orikureeba omuntu nkaitwe abari aha ezi eshaaha omuntu naabaasa kutureeba agira ati kwonka aba baine emibiri erikubereshera etaine shonga kwonka hati omuntu akaija naakura oreeba omubiri gwagira ki, gwatandika kuhinduka, gwatandika nk'okukokoota. So oreeba kyakokoota, gwakokoota nk'oku orikureeba eibabi riri eryahonga. So hati eri eriisho, enyima yaaryo ahu turikukoresa okureeba, nooreeba ezi eshaaha ndimu ninkureeba aha maisho. Kwonka ku ndikureeba abarikuguza nibatureeba bati, nimba ninkureeba nk'aha kwonka nooba otari kirya.
So hati ku ndikuhinduka naakureeba. Ahu nkuba ninkozesa okuhweza kugira ngu nkureebe ori kiriya ninga shi kureeba aba- abari aha TV kubareeba bari kiriya, hati aho niho hakuhika hakashwa nk'aha kokoota. Nk'ahakokoota. Yes. Hati ku hakukokoota, hashwa mbwenu nk'ahahonga, so amaani agakuba gari omuri ekyo, omuri ako aka- akababi akakuba karayamba kugira ngu tuhweze. tuhweze gye ekintu tukihweze kurungi hati tikikakuha amaani kikakyendeera hati kukakuha amaani ahabw'okugira ngu omuntu nawe arimu naakura omuntu ku arikuba naakura obutafa ari bw'omubiri nabwo butandika kukuha ki kukuha amaani kukuha amaani so nikyo kimwe nako ka- aka- aka akababi kakuba kari omu nda y'eishookwe k'omuntu ku arikukura nako katandika kukuha amaani akaba like ni ah, nk'aka- ni nk'akababi akabubi Akabubi. Eh, akabubi nikaba kari enyima y'erisho, ekishushani eki nkuba ninkureeba bati, nk'oku aba nk'oku kamera yaatukwata, then o- o- ori kuriya akabaasa kutureeba. So na n'eri erisho nikwe riri, naakureeba aha kishushani kyaza. Ahu kyahika kikashitama then kikabona kuza omu mutwe ninga shi omu bwongo aho aho. Nakutanka kufunyanyara. Tukeeta akabubi.
Katandika kufunyarara kuhwa amaani ahabwa emyaka. Nanye ndakubuza aha kintu ekyo eky'emyaka as you explaining. Twena nitukura. Tihariho omuntu ari kuza aho ngu tiyakura. Buri omwe omubiri gwe niguhitsya obwire gutanka kukora ki? Kufunyanyara. So should I assume ngu buri omwe erisho rye niritekwa kuhitsya obwire ritanke kufunyanyara? Or it is one. Ekyo n'ekibuuzo kirungi munonga. Niinyenda nkuheereze eky'okureeberaho. Waakwata abantu ikumi boona b'emyaka makumi ataano okabeemereza aha runyiriri rumwe, nooza kureeba omwe omwe ogira oti kwonka ogu nooshusha aine nka ana n'etaano, ogu ogu oti kwonka ogu shana aine nka nshanju.
Kwonka emyaka boona bari baki? Bakwingana. So buri muntu embeera ei arikuba ararabamu. nabyo eby'okurya na munonga ebi arikuba ararya, ebiriisa ebirikuba biri omu mubiri gwe, n'oku arikuba naayefaho aha kikwatikaine n'okwereeberera amagara ge n'amaisho, niki niki nikyongyeserezaho nainga kiihaho obuzibu obu bw'okufunyarara kw'eriisho, enyima y'eriisho okwo, nainga shi okuhonka. Hati mbwenu kyamanyisa ngu omuntu, is it possible, nikibaasika omuntu kushanga aheeru yaakura? Yakura yaba muzeeyi ninga yaba omukaikuru kandi n'emibiri ku oine noogura ngu gwagya guta? Gwakura. Kandi obundi atuhe kwereeberera gye nangwa. Kwonka okashanga eriisho ryo ritaakura at the same rate as the body. It's also possible. Nikibaasika munonga munonga. Eeh.
At least haabaho amatsiko. Buri muntu weena okuba atandika emyaka kukura, ngu n'eiteeka ngu agire ki? Ngu arikurana akabunu kakure. Ngu eriisho ryeye okwe. Butandika okuhonga. A Okurugiirira oku amagara ge gakuba gari, obutafaari ku bwabaasa kutunga ebiriisa oku yaabaire naakura, nikwo kubaasa kukwatirira embeera ekuba eriho aho omuri ishwa nana amagara agandi ebicweka ebindi. Kituma omuntu omwe yaakigira abandi bataakigire. Bataakigire. So oshanga ngu nk'ebicweka kinaana na bitaano ahari igana. Oshanga baakigira. Eh, Then n'abandi abo ka abaasigara n'abantu baingi.
oshanga bataakigira.
Wow. Ka shi abana aba abantu aba nitumwe nitugamba age bracket Yes. y'abantu abaakura nka ana etaano And ataano above.
okwambuka ahaiguru. Mm.
Yes, so abo ab'ahansi ab'emyaka egyo kandi nk'omu Uganda tibo nibo bakanyira ab'ahansi aho, so oshanga ngu ibo bo ekyo kizibu tibakora ki? Tibakukitunga. Tibakukitunga. Kwonka abaija baatunga emyaka erikweyirira ahaiguru, oshanga baine ekizibu ekyo. Kandi ekizibu ekyo nikiba nikireetwa kugira ngu ebi turikuba niturya, ahu turikuba nitubeera, n'emirimo ei turikuba nitukora nayo erakonturibitinga aha kintu eki. N'emirimo ei turikuba nitukora? Yes.
Emirimo nk'eha?
Ka tugambe omuntu we atuura ari omu naku.
Stress.
Yes. Ari omu naku ei buri omwe aragira ngu tinkwenda ngu nze kukora nk'eki. Kwonka abantu, categories ziriyo. Kushanga ngu omuntu w'omurimo gwe ninga okuguza kusheenya enku, okutwarara abantu, haza okusheenya nk'oku ndagamba kushanga omuntu naaza omu kishaka ninga shi omu ihamba atema enku ayase, ayekorere, azite aha mutwe ninga azite aha ibega,
arikukoresa mbwenu amagara ge batari abo abarikuguza enku eri nka financial income, eri nka porojekiti, batari abo, abarikugura omuti muhango akagwasa, apaana ogwo araaligye. Hakuba omwe naaba aine n'akamotoka kwonka ori naaba naashaabwira akooba akutwara mbwenu ari omu life egyo aine nk'akabuzi kamwe omuka, naatuura nk'omu nju eine orwigi teine kamoori, edirisa teine kamoori, ehomire erimu ebituri mbwenu oshanga ari nk'omu mbeera Embeera egyo. etaboniire. Aine akasaati kamwe, esaabundi naayoza nk'aha nk'omu kwezi omurundi nka gumwe nabwo agura ekitore kimwe nk'ekya bitaano. mbwenu ari omu mbeera egyo wamubuuza oti sande nogimanya sande naata kugimanya ahabw'okuba we taine n'ebigoyi za sande Eh, ogwo omuntu wamureeta okoshuha okareeta n'oraba oheezeheezeyo ekihebwayo ky'emiliyoni nka ibiri aha buri sande abo bantu baraba batari ki Batakushushana. baraba batarashushana so waaza kugira ngu obalevolinge omu bintu ebi omuntu araba ararabamu n'embeera ei arikuba naarabamu oro-

Omuntu naareeba okuhweza kwe kwagira ki? Kwakyendeera.
Kwakyendeera.
We niki arikuba naareeba? Ati, Nkihweza oku ntwire ningira ki? Nimpweza. Ebya haihi n'ebya hare byona. Ee, byona.
Byona birabaasa kuteekyerezwa. Ebya haihi n'ebya hare byona. Ebya haihi naata kubireeba, ebya hare naata kubireeba gye, byona. So hati oshanga ngu yaaba aza kukushoboororera gye nkaitwe omushaho kugira ngu endwara ezimwe nazo niziba nizeshoniriza nk'ezo, Okiza kumushoboororera gye hati akuza kukushoboorora akugambira haraarimu nka shadows ninga shi nk'ebiicuucuucu. Hariho ekiicuucu, hariho ekiicuucu, mbwenu arikureeba nk'aha hariho paaki y'ekicuucu, nk'aha hariho nka paaki y'ekicuucu. Kwonka ekicuucu yaagira ati nikimukurata, yaagira ati kimukurate, yaagira ati kimukurate. Hati agira ati ashusha nka nka okukireeba aha, agira ati ashusha nka okukireeba aha.
Yes.
So oshanga ngu obubonero nk'obwo. Nibwe obu orabaasa kutworekyeerera kugira ngu ka turaareebe omunda omuri ishwe, tukahika ahari ako, ahari ekyo, ahari ogwo mwanya gwenyine, tukareebaho n'ebyoma byaitu, oshanga ngu aine ekyo ky'okuhonga eriisho waaza akareebuka enyima. So final diagnosis nekorwa aha irwariro waaheza Yes. kutamu ebyoma. Yes. Omuntu yateizire obundi nabaasa obutakimanya. Ah, ngahita kakye.
Nanyenda kubuuza ebintu ebi oyihireho egi ahabw'okuba wagamba ngu Naakubuuza, naakugira nti abantu nti is it possible omuntu kukura, omubiri gukakura kwonka eriisho ryo rikaguma riri gye? Waagira oti tinkyegyerwa n'eby'okurya naki. Kwonka naanye ndakubuuza, oyihireho age, hariho ebindi ebintu ebikureetera obundi ekintu eki kyabaho waahunga eriisho, obundi otakahikize n'emyaka ey'ahaiguru munonga? Eki ekintu kyaza kubaho nikiba kiri rare munonga.
Kureetwa ekindi kitari age? Ee, nikiba kiri rare ahabw'okuba naniitwe. Nitukyeta age related nitukyeta na age Endwara Yes. ekwi- eine akakwate na n'obukuru. Eh, age related Disease. macular degeneration so hati kyaza kubaho omuntu omu myaka mito ye nihaba hariho ekindi ekizibu ekya- ekiri kihangoho okusinga ekyo eki turimu nitugambaho ezi shaha. Kwonka hariho abashaho batwembiija aha, hariho endwara nyingi ezi baguma nibagira ngu ngu shana eki kyaba kiri omu shagama, ngu shana owaanyu haaba haine ou kirabiireho. Kwa endwara egi yo eine akakwate na na kugira ngu obundi if tatenkuru nawe ku ya yaahungire eriisho, obundi naanye kiri possible nimbaasa kwija kugira ekintu nk'eki. Aa egyo Tikirungi.
teine kakwate kahango N'eshagama. na na obutonde. Eh, egi e- a- a- akakwate kayo kahango kari aha bintu by'okurya, ebirungo by'okurya, na munonga obutafaari obukwombeka omubiri, bwete shi nka proteins. Yes. Hati obu obutafaari bukwombeka omubiri, ebirungo ebikuba birimu birikukuyambaho na n'amaani kugira ngu omubiri gume gurombeka ahabw'okuba eshaaha yoona omubiri Ruhanga akagukora obutafa rimwe nibwo nibufa obundi buragira ki? Bukugwa. Yes. So oshanga ngu obumwe obutafaari obwo obukuba nibwombeka nibwo busharimu bwombeke abnormally ninga shi kubi. Na munonga nk'aho omuntu yaaba naakura hati oshange Omubiri gwateekateeka ngu eri eriisho ririkutandika kutaakiira gye shagama eramara. Hati bwo butandika kwombeka endiijo emitsi etarikwetaagwa. Hati egyo emitsi ehika eshiisha omu kugyombeka, eshiisha. Hati kimara kushiisha aho kaka bubi, hati oshanga ngu ekishushani oriyo waaza naareeba takihweza gye. So oshanga ngu egyo misi twine kugiihamu ninga shi tugitaminatinge tureebeke ngu tiyaguma erakura ahakuba tekwetagwa. Kwonka egyo ni response y'amagara kushanga ngu amagara go gateekateeka ngu engo eshagama erikuzayo ni nkye mbwenu ka twombeke endiijo mwahatwa ninga shi emihanda ey'okugira ngu ereete ki? Eshagama omuri ishwa. Kwonka hati omu kukora ekyo hati eshiisha. Ahabw'okugira ngu neyo eri kukompasetinga eriiya emisi etuuraho.

Buri izooba, buri kadakiika hariho obutafaari oburikuba nibufa obundi bukugarukaho. Mazima. Nk'okureebera omuntu naashara eishokye rimera, arishara rimera, arishara rimera, arishara rimera kuhika obwire obu riraahike rikatandika hati kwija eryenju kuhitsya obwire obu riraahika obumwe ritashweire kumera. Mbwenu okwombeka obutafaari n'okusheenya, rureetera gumira agira ki? Erahinduka. Biguma nibikyendeeza rate kwonka Yes. nebiro. Eh,
yes. So nanye ndakubuuza aha omuntu wagira ngu akamanyiso naka nikamwe konka Yes. waheza kutandika kuhonga eriisho noreeba otakihweza Kuhweza nikutandika kukyendeera. kukyendeera.
Yes. Nanye ndakubuuza omuntu yaya yaya atandikire kureeba atakihweza yaija aha irwariro nomukorera ki? Endwara egi nekira ninga? Hati egi endwara eri omu bika nka bibiri. Hariho egyo erikwija ekata, katugambe nk'ebishaju ninga shi byete nka kasasiro etakwetaaga omu mubiri. Nk'oku orikureeba omuntu naaba ari aho oraba waagira ngu omubuura, hati wakigyezaho nk'okugyenda nk'okugwata guba gurimu nk'ebintu biri nk'ekishaju. So hati omuriisho hariyo aka akabuba aku turikuba turikugyezaho kuhwezesa, hati haija hazayo ebintu biri nk'ebyo. Hati bireetera akabuba aka kaagira ki? Kaahunga shi? Kaahunga, then kafa kakahwa amaani, kaba nka ka ka kaine thickness eringana nk'eti, hati oshanga yaakyendeera yaaba nki? Ahabw'okugira ngu obutafaari obumwe buri buri burikufa, buri naturally buri burikufa, hati bukyendeera omu size. Hati akabubi oshanga ngu omurimo ogu karikukora hati gwa tigwaba gwo gwenyine. So then hariho e e ogundi omuringo Ow'okushanga ngu hati we ku kaareeba kaaba kaso, hati we gwateekateeka ngu twine kutamu ebindi ebirungo, so nitwetenga emihanda endiijo, so twine kuteekamu emitsi. Egyo mitsi egyo endi erigabira eshagama ngu hagaruke habe gye. Kwonka omu kukora ekyo kigira ki? Hasiisikara. Yes. So eki twija tukakora, namunonga nk'ogu ow'emitsi yaija eramera, nitu nitukotsya egyo emitsi egyo. Tujootsya kwonka omu kujootsya omuntu we tutakushaasha. Nituba nitukozesa amaani g'okwotsya ag'ekyererezi kwonka gataine maani. Nk'oku orikureeba X-ray, nibagira ngu X-ray neebaasa kushiisha ebicweka bimwe ebirikuba biri aha magara gaawe yaakurabamu. So turakozesa ekyererezi ekyo okugyenda tukwotsya ogwo musyo gwenyine kwonka akarahuri akaheeru ko katagize ki? Katahiire.
Karabamu.
Tekinology eriho neyamaani karabamu kwonka kakihika kuri aha musi gwe kakagugira ki? Kagusiriiza hati gurugaho naha gurugaho kwonka aho munonga eki turaba turagyezaho kutangira nokugira ngu kitakayongyera.
Yes kwonka kukikuba kyabeireho ekyo nituba tutakitanga Inga kugarura enyima mbwenu kwonka hati aha turabaasa kutanga kugira ngu ahi kyacahika ahi kitakayeyongyera kika progressinga kandi omuntu akabeera kimwe blind. Omuntu nk'ogwo nabaasa kujwara ebirahuri? Yes.
Bumuhwere atanke kuhweza gye? Aa ekihango eki tukubaasa kukora hariho ebi tukweta ngu magnifiers ninga shi ebirahuri enkora eri nka telescope ekintu ky'okuhangusa. Tibiri nk'ebirahuri by'okugira ngu omuntu ajware ngu atambure aa, yaaba haine nk'eki arikwenda kureeba arakwata nk'ekitangaaza akitaho then byaba biri kuri bishusha nk'ebyahanguha atabaase nk'okukihweza. What?
Kwonka hatari ekyo waagira ngu ngu muteeremu ebirahuri nooshanga omuntu aine kugyenda ayekoreire nka kamera aha maisho, okimubona omubonayo ayekoreire nka kamera aha maisho kugira ngu arikuhweza ebintu. Kwonka ahabw'okugira ngu yaakora ekyo nakyo kiramuteganisa ahabw'okuba ebi eby'omu rubaju araba atakibireeba kandi areetega kubireeba okubaasa kutambura gye. So oshanga ngu naaza kukitaho haine ekintu eki akwetaaga ki particularly eky'okugira ngu abaase kuhweza.
Waagamba nanka omuringo gw'okubanza. Ogwa Yes. kabiri gwo nigwo? Ogwa kabiri,
Na aza yona na nagigambire. Eh. Ogu kubanza oguri common ni ogu kushanga akabubi ka ka kaba kakye ya ka kari kati hati kakahwerera. Hati ku kakuhwerera ka kaba kakye hati kareka kukora omurimo ogu ka ka kora kora kurungi. Hati kiramanyisa ngu obu kahwerera ebya biri enyima oku nabyo bya hwezeka. Kiri nkoku oba oyine nka ki mbwenu kukwata nka orupapura Rwari oruryaho rutaine eshonga kwonka hati okarutandika nk'oku orufumuramu obwina bukye bukye. Hati okareeba ngu n'eki kyakiri enyima nakyo waatandika nk'oku kukireeba. So ku birikwija byaba biso ahakuba buri kimwe nk'oku baakikozire kyahinduka ekitangaaza nk'oku kiraba kirarabamu nainga shi ekyererezi kyahindukamu thickness yaakyo kirareetaho effect omu vision nainga shi omu kuhweza. haza obwire bwingi neeba eri effect embi. So ako akakobe bikakuba kariho kati, ekyereezi kiine kuhikaho kitarabemu kikaza omu bindi ebicweka ebitakwetagwa. So ku kikurabamu kyahika kuri kituma ngu message eragyenda omu mutwe neeba eri incomplete. So kituma omuntu yagira ki, atahweza gye. ekizibu kye yaagira ngu takuhweza. So nigwo muringo ogwo ogu waaba nooronda ogwo. Yes, ogwo tigurimu emisiri y'okumeramera. Yes.
Wow. Dokita nyenda tuze ku kakye omu kahuumuro kwonka ku turaije nimpurira nyetenga kumanya omuntu oku yaakubaasa kwerinda kugira ngu obundi because nk'oku waagamba Yes. abantu noobareeta bari bashatu bana kwonka boona batakwingana. Yes. Obundi obumwe buba buri omu exercise, emiriire ebintu nk'ebyo so Yes. nakyo nitwenda kumanya eriisho eri Omuntu ku yakwasa kwerinda ekintu eki kugira ngu mazima omuntu wahuma at 45 at 50 noba wagira enaku nyingi mazima nokiri muto ebintu nibwo orikuba byatanka kunura kwonka iwe ori aha TV kandi ori aha radio ori aha Revival Radio kandi ori aha Revival TV kandi program eyi turimu namagara nokuba gye mbwenu turiyo nitwega aha riisho kandi omushaija arimu natwegyesa ngu hariho obwokushanga eriisho ryahunga kandi ekintu eki nikikira kubaho omuntu yatanka kukura

Kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jujunisa aba Banira, orinde ebyawe n'abaawe. Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yaagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ah'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano okuhitsya aha milioni ina n'ecweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga ekikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu.

Kandi nabwe waareeta abantu ikumi okwega itaaha aha okansi ako okuruga ebiro makumi abiri y'okwezi okwa mwenda okusita ebiro makumi abiri y'okwezi okw'ikumi n'ebiri, mazima akazaano nooba okari rwagati. Ebirabo by'okuhangura ni bingi, harimu ente, embuzi, emifaratsi, hoofahs, T-shirts, obukofiira, obushaho bw'omuceere, okumanya ebirikukiraho, teerana oti mushanju mukaaga emwe ikumi na mwenda nkaaga na ina abiri na mwenda. Mbarira aha okansi ako tukwatire hamwe okwetunguura omu by'entaatsya.

Hariho obu omuntu akuhika yaaba naakura, akahonga eriisho nainga shi eriisho okwo omunda okwe akabiba okwe katandika kuhwerera kuhonga kandi of course outside nituba nitureeba eriisho riri gye physically kwonka mukama waaryo we naaba naareeba ngu ebintu tiyaakibihweza byatandika kuburabura. Omushaho tukuza omu kahuumuro tuba nitwenda otugambire aha prevention ningashi oku twakubaasa kukyerinda kwonka nanyenda mbanze nkubuuze hariho obwokuza nkomu nkokutaayaayira nyakw'enkuru waawe ninga nka shwenkuru you know abo abantu mm-hmm. abaakura mm-hmm. okihikayo mbwenu abura kukweza it's interesting mm-hmm. n'atakukweza complete and also mbwenu abanza kuhikaho eh, abanza kureeba kureeba atwonka ori oha omwe akurecognizinga by the voice ngire nti endwara niyo egi hatiya
Engwara erikusingayo kureetera abakadde nainga shi abakaikuru baitu n'abazeeyi bataahweza, n'egi engwara y'akaho. Kwonka obwire obwingi ahabw'okuba bo okuhweza kwabo nibaba nibarinda kureeba ngu at least kureeba ngu nagwo gune nanka. Kwonka obwire obwingi ku turikubashemeza nangwa twihaho akakaho obumwe oshanga. bahweza then harimu na naabo abokushanga ekizibu eki nikyo kimwe nakyo akiine so oshange okuhweza kwe kwayeyongyeraho kakye so kara akaho akabire aine ko kasingaho mbwenu kamuretera omushana kwonka ahabwokugira kuri enyima haizire harahonga Hati kituma okuhweza kwe kwaguma kuri kukye, kwonka kwayongyeraho kakye aha oku abaire ahumire ahabwa oku Yahwe akahaaka. So nanyenda ngu otwegyese ninga shi otugambire omuntu akakora ki okwerinda mazima kugira ngu abe nakihweza. So hatiiya Egyo engwara ni nk'omushuma. Apana.
Yes.
Ahakuba yo neeba otakushaasha. Naatiine ah'okushaasha, yo neija mporampora. Nk'oku okumanya ngu omuntu yaaba naakookoota omubiri arikukura, tihaine arikuba naashaasha. Naija atange kuhurira abantu baatandika kumweta ngu muzeeyi, ngu mukaaka, ngu ki, atandika kugira ati mh, hati bishi naakura, hati nooshusha naakura atakyereeba, yaakompayaringa na kare ati kwonka hati nooshusha ntanikire kukura. atukorosha ngu natandika kukokota so okuhweza okwe kutandika kugira ki nako kukurugamu so hati kwakuheza kutukureba nka prevention ninga shi okukingira egyo engwara okwija basis yayo eri aha kurya basis yaryo eri aha byokurya ebitukurya ahabw'okuba ebyokurya ebitukurya nibyo bikureberera aga misho so omuntu ku akuba narya gye. Ndimu ningamba ki? Kushanga omuntu yaaba naanywa amagugu naaba naakora ki? Naaba naarya kubi ahabw'okuba tigakwetaagwa.
Then haza haijeyo abainemu nka habits z'okwenda nk'okureesa. Hati okureesa kwe nikushiisha ebintu bingi. kushishira kimwe ebintu bingi omuntu atakukimanya obu arikuba weena nateekateeka ngu ni nk'akaika konka aku yaataasyamu akashohoza konka akaika ako kariba karimu ebintu bingi birikushiisha. So oshanga ngu ebi ebirungo ebirikuba biri omuri ogwo omwika ogu omuntu yaanaareesa nainga shi ogwo mwaka ogu omuntu yaanaanywa gakagyenda omu mitsi. Ebirungo ebyo nibitambura by the way nibigyenda nikyo orikureebera omuntu yaanywa yaanaanywa kwonka yaatsindwa, oriya yaanaalesa kwonka yaatsindwa. So bitambura biraba biri omu shagama mu shagama hoona hoona kwonka ku birikuhika omu mitsi ey'omumaisho yo neeba eri mikye munonga so kituma yaateekaho ki obuzibu. So omuntu yaaba atarikureesa naaha naagyezaho kugira ngu ekyo ekintu akore ki akikingire. Yaaba atarikunwa amarwa naaha naagyezaho kugira ngu akikingire. Kandi ku tukuhika ahari abo abakuba nibarya gye ebirungo ebirimu nka nka greens, Eh, yes. Mm.
greens, cabbage, carrots, ebintu ebyo, harimu ekiriisa, harimu ebiriisa ninga shi enyombeka mubiri ezikuha etaagwa okugira ngu zi maintaininge omubiri gw'omuntu guri guri gye, guri smooth. Okushanga notuutuka gye, okushanga omubiri guteriire. Omuntu yatararya ebyo, oramubona oshanga atarukire, omubiri gushatashatukire. gurimu nka kubara abantu bakaba baragyeta ngu ni kubara mbwenu orareba gutarukire gushatashatukire ebirungo biragira ki biraburamu kwonka ondiijo mubone omubiri gwona gukwataine skin yoona teinemu ka diversion buri hamwe hoona hari gye hati ogwe oshanga Oshungu ayetsigire nk'akashita k'ente kwonka biri eby'okurya eri kugira ki? Eri aha kurya. Na munonga ebi ebya vitaminizi nibyo ez'emboga za guriini, za doodo, za kabegi, za karotisi, za sipinaci, ebyo byona birimu ekirungo ekyo ekirikubaasa kutuyamba kugira ngu n'obutafaari bw'omubiri na munonga obw'erisho obwe bwaba nibukura bugume burikukura gye butakubaho kugira ki? Okuhonga. Okuhonga. Reero. Hariho ab'okuba bari default ninga shi okushanga ngu weena emere ei akubaasa kugyezaho kubona neeba etaine birungo ebyo munonga munonga. So tukaija twafunaho omubazi. Omubazi ogu ni muntu naanaamire akajuma kamwe. Nikaba karimu ebirungo ebyo ebirikuba nibyetaaga okukuuma omubiri nangwa tikugira ngu n'erisho ryonka na n'ebicweka ebindi eby'amagara. Kuguma biri gye omu kukura, byaba nibikura. so aka akajuma omuntu naba namira akajuma kamwe buri izooba kare akabokisi nikaba karimu obujuma nka makumi ashatu so omuntu amire akajuma kamwe buri izooba kwonka okureeba akurya ebyokurya naha atakushaasha naha atakugira ngu arikukamira ngu haine endwara eyagwire then ngu ekire kwonka naha nakamira kugira ngu ebirungo ebiri omuri ako akajuma bigume omu shagama, bize omu mubiri, bitereeze obutafaari obu burikuba nibwombeka omubiri, bubaase kuguma bukwombeka gye kandi omuntu agume aine akatofaari ako kagire ki? Kari gye. Akabokisi ako nikagura zingahi?
Nikirugiirira ahu waakagura. Ngira ngu twije omu ruharo twona twakaiha. Ku kwija omu ruharo, twineho abeegi eseete. barikushoborora ngu eka ni tukaguza ezi. Eh. Yes. Eh, I thought you had an idea ahu k'omuntu ku yakwenda kwija kukagura bundi akabe namanya ezi arije nazo. Yes. So, hati kwonka ka mbanze mbuuze um, aha by'okurya ebi. Hariho okushanga abashaho na munonga abashomire nutrition, I don't know if you have um, Obundi kwakora n'ekyokumanya niba nibakugamba different as much as all vegetables nk'oku wazigamba mm. fruits naki byona mm. nibikora mm. nkara okushanga ngu eki kirimu beneficial to the eyes eki kiri beneficial to the heart eki hiine ebyokumanyaho ebiri ebiri categorized in that way ati ebintu nka dodo za carrot za spinach na n'ebijamba ninga shi ebishuusha ebyo birimu ki ekirungo ekirabaasa kuyambaho aha maisho aga nago gakaguma gakureebeka gye mbwenu gataakura cells ezo ezobaire zirakura zikarugamu omuntu atandika kutahweza gye zikaguma ziri nka fresh zirikuba nourished mbwenu zikutunga ebiriisa. zitarahuke kugira ngu iwe wakurarugaho ahakuba ezo zonka nazo nizikyekorera nakura kandigeho nakura kandigeho hazeho ezindi kwonka oshanga ngu ezindi nazo tihariho ebirungo ebirikugira ngu bigambe kugira ngu zikure zi maintaininge ahu eri yayaruga. Nayenda kubuza tikuza kwakira obundi abesimu, nayenda kubuza haija omushaho akaija yatugambira aha endeberwamu
if I remember correctly haza kandi natugamba obumwe omuntu kakuba yarengiirwe hariho surgeries ezikubaho okashanga obundi bakiihaho bataho akari artificial tinkumanya omuntu yaba arwaire eki ninga yaba aine nk'okuhunga kw'eriisho hariho surgery ei bakubaasa kukora to do maybe like a transplant or something related hatiiya hati hariho eki tukubaasa kukora kugira ngu twiheho eki then tuteekeho Tuteho eki ekindi. then ngu ofe ohweze gye aa Oihireho hati eki turikubaasa kukora kurugiirira emiringo egi nk'oku naanagigambire, nk'oku omuntu arikuba ari, hariho obwokushanga ngu omuntu nayetengamu nk'akakato omu riisho, akakato aku turikuteeramu akabazi mbwenu nitukateeramu akabazi omu riisho kugira ngu ezo nyombeka mubiri ezikuhitsya zirombekana munonga nk'egy'emitsi. zireke kuhanaanwa zikuze kugira ki? okwombeka ebitakwetaagisa. So oku akabazi kagitanga kagizibira reka kwombeka rekyera aho. Waaba wakoma rekyera aho ebyo tibitukubyetaaga. Akabazi ako nikwo akari ak'omurundi gumwe, is it a once in life ninga nooguma noozayo buri bwanyima ya bwire nanka? Kurugiirira nk'oku twareeba endwara yaawe eri, nitureebamu then nitukuteera akakato then nitukuheereza ebiro by'okugaruka. Ku kwija twashanga hatari emitsi misya ekuseremera, tushusha tuheeru twongyezeho ebiro. Okiguma otaine emitsi ekumera oba oryo.
Ekibuzo ekya muheru. Yes.
Hariho regular check ups ninga okuguma noyekyebeza butoosha. Yes. Nikikuru kandi nitukiteerera omuranga. Mbwenu naija aha irwariro. oine nk'oku orikubaasa kundeeba okamanya nti kwonka ahu waahika waatandika kugira obumanyiso bw'okwenda kuhunga kw'eriisho nainga tikikubaasika waaza kukireeba biri kyabaireho. Esaati ya, hariho ekyoma eki twine nimbaasa nk'okukigamba omu rujungu kwonka nikyo ni nk'akatiivi nainga shi nitukyeta OCT. OCT machine eh so ati egyo waija okagizamu tukakora scan egyo neeba networeka aka kabubi nkoku kashitami enyima yeriisho na na thickness yaako ninga shi obuhango bwaako hariho obu kiturikumanya ngu eki kiri normal then hariho ekiturikumanya ngu eki kiri abnormal yes so omuntu kutukakora twamurabyamu twakora egyo scan agira ki, omanya oti aha hatandikire nk'okureetaho obuzibu, may be nootandika kutandika kutunga ekyo ekizibu ekyo. Kwonka ekyo nikiizira omuntu yaaba naakora routine check up. Hati ahari ekyo, nikimanyisa ngu waakimanya at that point, naatandika kurya gye, naayenda kumira nk'otujuma otwe, nikimanyisa ngu aho chances are ngu ninza kukitangira. Nookitangira nari shi. kukikyerereza ekyamuheru i know naguma ningamba ekyamuheru kwonka omuntu yaaba nayenda kukora routine check up agikore buri bwanyima ya bwire ki? Ideally omuntu yaaba ataine ekirikumuteganisa omu maisho ge, yaakyebezamu kabiri omu mwaka naaba ataine nshonga.
Ebiziba ebi ebirikwija biri quiet ninga shi ebiturikweta ngu ogu n'omushuma w'okureeba nibikira kwija mporampora kandi byaba nibyija mporampora omuri egyo myaka, omuri ogwo mwaka omuntu yaakyebereza kabiri. usually nitukicapucaringa kikiri very early. Wow. Yes. Naha ninshaba ngu twakiire esimu. Ah, bagire eki baabuuza, buri omwe aine ekibuuzo ky'okwe. Chance niyo egyo y'okubuuza then okabagarukamu. So waaba ori aha TV, iwe nooba nooreeba enamba aha screen kandi waaba ori aha radio, noobaasa kuteera MTN yaitu, zo mushanju mukaaga ishatu, ikumi nkaga na mwenda kyenda ninga oteere Airtel ziro mushanju ana neina ikumi na mukaaga kyenda neitaano nshanju neitaano obuuze Dokita ekibuuzo kyawe reero akugarukyemu tutakarugira aha chance niyo egi eyokuteera okabuuza kandi okamanya eki wakubaasa kukora obundi waaba otakihweza ninga kandi nabwe waaba otakihweza Dokita yatugire ngu hariho obundi obu orikushanga hari ekindi, obundi oine akaho, obundi so iwe nooba nooyehanangirizibwa kuza omu irwariro ahabw'okuba ebi twaashusha nitubagambira ngu ebi turikuba nitugamba aha tibyoheza omuntu tarikukuragurira aha tiivi kandi tarikukuragurira aha reediyo atakureebire. So nituba nitukwehanangiriza ngu oze aha irwariro omushaho akureebe fizikare Eeh akukyebere wori oze omu ka TV okazemu yari okukubaza ngu ogu agukuhereze kwonka abakurebire so mbwenu otakamarwa aha TV okagira oti doctor yatugambira mbwenu nyowe naza naza kurya dodo apana we shame za ahirwariro bakukyebere kandi bakugambire kandi nabwo tukaba twabagambire ngu guma noyekyebeza butosha nikirungi nikirungi guma noyekyebeza. Kugira ngu ebintu obitangire bukye kare nibagira ngu waayerinda, okwerinda nikukira okutambirwa. Yes, yes. Yes, so okwerinda ni kikuru munonga kwonka waaba ori okwe mazima eshaaha niyo ogiye kuteera esimu okabuuza omushaho ekibuuzo kyawe. Naiwe ntegyereize kugira ngu obuuze dokita kandi akugarukemu. Ekibuuzo, ebibuuzo nibiba biri personal, omuntu noobaasa obutamubuuriza ebibuuzo kwonka yaateera esimu naayebuuriza ekyeye. so noobaasa kuteera obuuzi omushaho ekibuuzo kyawe namunonga ekikwataine n'erisho, yes amaisho geitu obumwe nihaazamu ebitutaayetegyereza obundi ebitutaakyenga kandi waafuna chance nk'egyo omushaho w'amaisho yaaba ari aha nikiba nikyenda ogikozese gye etakaakufeera, so nyowe naanye ndakubuuza haza weight omuntu arikuteera esimu. Naaba nkutegyeriize. Ninza kuba nimbuuza dokita, ninza kuba nimbuuza nyowe ebindi ebi nankiine. Hariho obwokushanga ngu, mbwenu ha timba nk'oku nakukikushoboorora. Aho ku waagamba omuntu ngu naatakuhweza, naaba nashusha nka arikureeba ekishushani, nk'ekiicucu, a shadow, is it? Omu maisho kwonka na n'aha side, ninga ebi naatakibireeba completely. Hatiiya naaba naareeba ekiicuucu, kwonka ekiicuucu eki kiraba kiri nk'omu patches. Nooreeba nk'ahaiguru omu mwanya niho hariyo nk'ebicu. Kwonka aha hariho ekicu, aha tikiriho, aha hariho ekiriho. So nawe yaaba naareeba, naaba naareeba nk'aha ekicu, mbwenu kurugiirira enyima ahu twagamba oku hahongire. Yes, oku harikuba hahongire. So nikwo arikuba naareeba ebicuucu biri nka bityo. Hariho obwokushanga, hariho abantu bari colour blind.
Yes. okashanga omuntu green takagireba nka green we Yes. nareeba blue and Yes. you know genuinely Yes.
abantu abo baine akakwate n'endwara egi ninga egyo n'endwara endiijo completely Ah, egyo n'endwara endiijo kandi obwire obwingi ni- omuntu nikwo ara- akuba ya- ahangirwe kuruga kare yahangirwe kuruga kare obutafaari obukwahura erangi omu maisho hati oshanga ngu we tibura gira ki? Tibura emezire. Tibura emezire kugira ngu bwahura egi ni buru ngu egi ogume ogireebe ngu ni green basu. Nikimanyisa ngu tihariho ky'okumubaasa kumukorera. Yaye mbwenu shi omuntu ohangirwe ati really? Haa hati nitubayamba tubaheereza glasses ezikufiritaringa light. Ewawu abaasa kuhweza gye. So abaasa okuza omu environment eyeye yakubaasa ku identifyinga omu muringo ogu ondiijo omuntu nawe arakyenga. Eh, okay. Kwonka in reality we nawe naareeba ki? So nikimanyisa Ebindi. nimu- nimu- nimu- bakora nka nimubanza mubeegyesa mbwenu Yes. how to use glasses ezi wamuha oku araazikozese kandi kurora ngu eki ara interpretinge nikishushana naanye eki ndiho nindeeba. Eh, we eki akuba naareeba we akyeeta eki. Gwe ku akukoorera akyete ki? Abandi nikyo nabo bakuba nibagira ki? Nibareeba. Nibareeba. Ruhanga wangye.
Yes.
So in that way, a living in society normally are with like others. Okay.
Yes. Ekya reka nkubuuze ekibuuzo kya muheru ningira erizooba obundi titwafunaho esimu kwonka waagamba ngu emisyo egyo ku ekuba yaagiireho, mwine ekyererezi eki murikuheereza mukagitsiriiza. Kandi waagira ngu endwara egi terikukira, kwonka naanye nigira otushoboorore. Ka twareeba ngu omubiri nigukora obutafaari butsya, buriya burugaho. Ahabw'enki haine ahu okuhika okashanga gutarakore obundi? Ahabw'enki gutarikukora obundi buriya bukarugaho then okagarukamu buto? Hatiiya,
omuntu kakugura motoka yatandika okugivuga ahitsya time agira ati kwonka egi emotoka yagira ki, yakura.
Ahabwaki atakugura ebindi ebyoma akabitamu byona ekagaruka ekabanza.
Akasharamu akagira ati kangure ki, emotoka ensya. Kiramanyisa ngu buri kicweka kyona ekiri aha motoka kigyenzire nikikura. So byona biheza nikikura. So omuntu weena ku arikuba naakura, ebicweka bye byona eby'omubiri nabyo bitandika kugira ki? Kukura. So oshanga ngu n'ekyo ekyobaire kirayamba katugambe omuntu ku akurya emere yaaraba omunda ahe kuraba then ekaihamu ebirungo ebyo oshanga ngu n'okwe nabo tibakiine maani g'okwihamu ebirungo ngu babyihemu byona ngu babite omu shagama ebimwe nibirabaho nainga obumwe ebimwe bikihika omu shagama bibura n'oku byarugamu oshange omuntu yaagira oburwaire bw'entsigo yaagira oburwaire bw'omutima oburwaire bw'ekine ekine tikikiine maani g'okugira ngu kicencure obutwa, na n'omutima gwe nka tigukiine amaani g'okugira guteere eshaga mitambura ehike buri hamwe omu bwingi bwagwe. So oshanga ngu buri system, buri kicweka kyona ky'omubiri kikwatsirweho. So eki tikirayamba ekitaahi kyakyo okugira ngu kikikurure. Omu kukikurura nakyo agaakyo amaani gaagira agatariho. So nikyo kirikutuma omuntu nateekwa kukura yes hariho obu okushanga nk'oku hatuha age bracket 45 and above Mm. hariho obu kikubaasa kukubaho before that okashanga obundi omubiri gwawe gwaruga kukura nainga hariho obundi obu okushanga nimukira kukyeta autoimmune omubiri kwerwanisa is it possible in this condition? Aa omuri egi condition nk'oku naanagambire

Kyaba kitakwenda amateeka otutsigira enamba y'esimu obundi wateganisibwa network obundi wanayenda kuteera akabura kuteera akuteerireho maybe nka nyenkyakare yes nyenkyakare omwihangwe akubuuze ekibuuzo then tusiibire turuga aha. So abahurikiza na n'abareebi ba Revival TV. Egi enamba n'ey'okugira ngu ahabwa puroguraamu egi, ku okumbuuza ekibuuzo nimbaasa kukugarukamu aha ekikwatikaine na puroguraamu egi. Ku ori nainga shi nabwe waine ekibuuzo eki orikwenda kumbuuza ekikwatikaine na n'okwombeka nainga shi okutereeza nainga shi okusiima ahabwa obuheereza bwa Ruharo Mission Hospital nainga shi Ruharo Mission Hospital Eye Centre ebw'okukuheereza okubaasa kugira ngu otumwebare nooteera egi simu egi, zeero mushanju mushanju ishatu

Buzimazima nooba noomwehikirira iwe nk'omuntu kandi nimuba nimugaaniira. Niinyenda ngu mutwikirize mazima puroguraamu egi tugihendere tuti ahabw'okuba eshaaha zaitu zaagyenda nizihwayo kandi naanyenda kutwara omu mugisha gw'omutaano ogu. Turikusiibura kwebaza abantu ab'okuba bari omu byoma okwenyima eimwe abu mukaba mutakureeba, ow'eishe-emwe Job, ow'eishe-emwe Boniface, Ow'eishe-emwe Kamwaka kandi n'ow'eishe-emwe Allan, thank you so much oguma nutukwasa ekintu eki kukitambuza gye kandi abantu bakafuna obuheereza omu bwire kandi tukegyesibwa twena ahabw'okuba twena niturwanira ekintu kimwe okugira amagara kandi tukagagira omu bwijwire. Mbwenu mutwikize tubasiiburire aha. Muraare kurungi.